Tihi bini n yeli ni kom boriya kamani zibilim kom mi yi ti bori di waya ni kadama liɣa ni bumbɔni m pili Dagbaŋ luɣuli kam ti gba ti nya ni dunia luɣuli kam ka che ti booni o la dunia lana gbuɣinli ni agbɛwa bukali ŋun pahiri ayi n tiɛha. lahabali din nyɛ official message nyɛla din yi n yɛrila ni a kpɛ o a yili di bahi bamdi o public relation officer ŋuni n nyɛ Alahaji Musa Piyaro n bala maa n wuhiri kadama naa nyɛla ŋun ŋmaligi ka chɛ nam sama ka lala ŋɔ di simdi ni kadama sagan din nyɛ o yee la, di kana ti n zaŋ li zaŋ ti Dagbaŋ ni Dagbamb bɛn be dunia bɔba ni yaɣa zaa sa. N yuli Iddrisu zibilim David ti ya ni ka dama Naawuni chɛ ka di nyɛla o vuhimu maa dama Naawuni zomi o nambɔɣu ka zo Dagbaŋ nambɔɣu tɛha ti n ku yɛn yɛli shɛm m bala maa. Maa mi ni m mi bi saɣi ni n tooi n ʒiri kuɣu ŋɔ zuɣu. n tooi zaŋ boligu ŋo maa zaŋ ti di pani na moɣu n yaba na mona akonko n mali di yiko ni o tooi zaŋ lala moligi ŋo maa zaŋ ti di zuɣu n yaba na ŋona nyɛla ŋun tim o yaanga ni o chɛna ti zaŋ moligi maa n zaŋ ti naawuni baŋsi paɣa bia baŋsi paɣa bia
Manaa shɛɣu dapal lɛliba a paɣibiɛm mini baansi paɣibiɛm. M ma yab dari suŋ ni baɣili pii kundɔŋ gbaai yɛndam bua ka Naawuni saha lu ni yɛndam bini darigi ni o nya jɛnjɛli. Jɛnjɛli nyam ka bɛ ni zuɣu di nti daa lari. Kaya ni Naawuni chɛli ka kpari bia ka jɛnjɛli ni o bia di m-paɣigu ni jɛnjɛli ni o nyɛli yi waɣila ni azimfara pini ku muŋ dima. Yɛla muɣi noli ku yɛla nyɛɛ ni Dagbamba zilingoli maa zuɣu ka baa ŋun lɛbi birigi o. N ya paɣaba lan tani anzinfa ban ka di ku ku piri tari ma baŋ dɔɣu ŋun ŋmɛri n ku ŋmani yuɣu. Tani ni o nyɛli ka luɣ lan paɣisi n sakura ka o bi buri gbanzali ka gbanzali kum Naawuni zaligu ku taɣi zaa. N yaba, a puuni ka n gbali n zuŋɔ. Bali balimbaliŋ.

Tihi ni mɔri lana bo m-bala yeeye gbuɣinli. Kunkuna naɣilima lana bo m-bala yeeye gbuɣinli. Wulimpuhili nam lana bo m-bala yeeye gbuɣinli.

Ŋuni n-daa yi boli ma yiŋ ka n saɣi pia zuŋɔ, ŋɔ ya yɛn boli ma yiŋ ka n saɣi pia sala puuni. Napaɣ duhi ni bia wa daa yi yɛmi ka guui zaŋ yɛli ma zuŋɔ, ŋɔ ya yɛn ye ka guui zaŋ yɛli ma sala puuni zuŋɔ. Napaɣiba duhili bia ŋun daa yi paai balli ka m-paai kɔbili zuŋɔ ŋun paari balli ka m-paai kɔbili dunia puuni. Tihi ni mɔrilana m-mam lɛbila jɛnkuno yaani n-lɛbi biriti sala puuni zuŋɔ.

Ti ni bɔri la Naawuni daannim ŋun n-ku ka da m-mam daa yurila dimbu ka dimbu yɛra, Wala ti zaɣisi dimda ka dimba kum la zuŋɔ ŋuna yɛn zali mɔɣilinsi ka naa lan ku mɔɣilinsi? Bɛn bahi naa Jɔab dol li.

Ŋun ku ka dala naa doli n baa ŋɔ ni m ma ŋu o zaŋ la o do bee yaa ni n wuhi sala a zuŋɔ. N yɛn yɛrila yɔbu ni maa bɛ niŋmi suɣulo zaŋ niŋ bɛ puuni amaa nyu pala yi kpaŋmi yaa ni ka nyu jɛɣu poogi. Naawuni na birigi naa tumdi o nam tuma di pa Naawuni ka na ŋuni. M ma mini niŋ naa buɣ kali. Sonim yi daa ŋubir a, bɛ chɛla Naawuni ni chɛ shɛli. Baɣisi bɛ yi daa kul guhiri bɛ baɣisi, bɛ chɛla Naawuni ni chɛ shɛli. Bukpahinim yi kul wari a, bɛ chɛla Naawuni ni chɛ shɛli. Jinwariba bɛ yi kul wari bɛ jina, bɛ chɛla Naawuni ni chɛ shɛli. Afanima bi tib ma bee n-chɛla Naawuni ni chɛ shɛli. Naawuni daa chɛla dunia la m-bu ka li dihi pa Naawuni, ka na ŋuni bɔndi ya m-be saa ni tiŋa n-naan kana di kuri sapaɣu bee bu ka li di kani. Napiligu naa kpɛm lan doli tumdi o wuntuma dunia lana balimbaliŋ, saanlana balimbaliŋ, wulimpuhili nam lana balimbaliŋ, wulinluɣili nam lana balimbaliŋ, Tiŋgbani ni saa lana balimbaliŋ, kunkuna naɣilima lana dolimbaliŋ, dunia lan bu kali. Nabili naa chɛbila ni daa boli tumdi o wuntuma, o zaŋla yili titali lana n-naan kana lɛbi yili bil lana. Ka di pa Naawuni ka na ŋuni. Naduni naa Kpɛŋlan daa toli tumdi o ŋun tuma. O zaŋla tin shee dabili n-naan kana lɛbi Nabia, ka zaŋ Nabia n-chili leela tin shɛli dabili yi dunia lana. Naduni naa Kpɛŋlan doli tumdi o ŋun tuma. O zaŋla bari zaŋ lɛbila ninkpɛŋ, ka zaŋ ninkpɛŋ yaani n-zaŋ lɛbi kum. Amaa di pa Naawuni, ka na ŋuni. Nabil naa kpɛŋ lan do tumdi o wuntuma. Naawuni zal o zaligu yi bɔri li din niŋ, yi je din niŋ di pun niŋ. Hmm. Nabil naa kpɛŋ lan do tumdi o wuntuma. O zaŋla tinshee nadia n-lɛbi tinshee dabili, ka zaŋ tinshee dabili n-zaŋ lɛbi tinshee nadia ka di pani Naawuni, ka na ŋuni dabirigi ni a chaŋ lana, ŋuni yaa tum o wuntuma. Amaa di pala Naawuni ka na ŋuni a buri ni a ni dani, bɛ nyɛla ŋmani ni o bɔɣili.
kabaandɔɣi.
Amaa kabaandɔɣi ka bɛ lɛbi. Bɛ lɛbi niŋla naba avuru. O daa chaŋla Kamsha yili n-ti suhi Naawuni n-naan kana dɔɣiti pariga Ʒim Taala kuligu ka chɛ n-chansi Wɛlinje. Ti parigi kpɛla buɣili ni, ti ni daa bɔrila buɣili maa ŋmabu ka naan zɔri buɣili bɔbili. Ti parigi dabuɣilana doli m-baai liŋ dunia lan bu kali. A bo ni dɔɣi ti pariga ka n dani wum, ka gba chɛ kabchɛ yili nti suhi Naawuni n-naan dɔɣi nam la maŋmaŋ kpɛma. Gumachuɣu lu biligi ni Naawuni n-yi o yaara. Naawuni ni yɔi la baŋsama tabiya. Ka nanima m-maŋ toma ka o suhi Naawuni n-dɔɣi bunyɔyɔmbu kali. To nanima m-maŋ tom ni ka yiŋ din dan shɛli biɛɣu ni ni ti baami nanima m-maŋ bila. ka na la man maŋ bili suhi naawuni n zaŋ yɔɣu sama zaŋ mi duniya lan bu kali ka kani ka bi yɛli ti gbaami tiŋ zaa lan ŋmari gɔŋ gɔyda piita daliballiya gbirigbinni ku kɔŋ gɔyda buɣulan saa paɣi bia ŋmariga ti kuma puula vari n libigi bandi naan kabili hmm. Yɛli o dalibaŋ ni a je o a buɣili, ka naa ŋmarigu ka o zaŋ yɔɣu sama zaŋ mi dunia lan bu kali. Ŋmarigom ni ka yiŋa din daa shɛli biɛɣu ni. Ka bee ni ti gbaai mi tiŋ zaa lan naba n-dan zoli kuɣili. Ʒiri warila vuɣisi ka yɛlimaŋli bɔri bimbira ni o biri. Ka shee sa naba bɛ yaa alikauli soli yɛm bi la mɔri ban zɔri ŋun daa nabi ban daa pahili ti kuma di daa yaa puhila vari yaa ni n libigi ban di naan kabili ka o gba zaŋ yɔɣu sama n naan kana zaŋ mi dunia lan bu kali namaan daan zɔri kuɣili ni ka yiŋ din dan shɛli biɛɣuni ka nanla man mali wɔbi wurigu pa kpaŋ bɛ yaa kuli noli din viɛli ni laɣimi nyuriba ka o deei tolaani di n ti kani ka zaŋ yɔɔ sama zaŋ me duniya lan bo kali ka nana man mari gee yaɣu tola ni di n kani ka bɛ ni ti gbaai mi tin zaa lan Yaakubu furi wɔɣili pa kpaŋ biya ninsalinim tɛro la din bɛ niŋbu To ti ŋɔɣi pakpaŋbiya ninsalinim ni tɛhir o din be niŋbu, ka Naawuni zaŋ mali di ŋɔɣi paɣi bia gubili alibarika bini din pɔri ni lɛbi pam. Ka Naa Yaakubu kani, ka zaŋ yɔbu sama zaŋ me dunia lan bukali ni o gbubi. Ka taŋgbani binyɛlimi ni bimbɛɣu. Kaman mi ka Noa yɛli mi ni bɛn biɛɣu, Man ku tooi boli ni a gbiɛgu a bimbiɛɣu. Kuɣ ni a subihi yɛli ni a gbiɛgu a bimbiɛɣu. Zuɣulan dimbaŋ yɛli ni a gbiɛgu a bimbiɛɣu. Chɛ kpatuɣiri nam ŋuni yɛli ni a gbiɛgu a bimbiɛɣu.

Tiŋgbani zuɣusaa lana balimbaliŋ, Napɔɣu duɣili bia, o daali zumba biɛɣila yaa ni di naaya zuŋɔ. Kunkuna naɣili mali lana, o daali zumba biɛɣila yaa ni di naaya zuŋɔ. M ma duɣili bia, o bandamdala yaa ni yaa ni di naaya zuŋɔ.

Nyini n-kura, nyini n-dara, dunia la m-bu ka li. Naawuni ni zali shɛli din pala din yiɣisira di pun niŋ. Ti Duuma Naawuni zal o zaligu yi bɔri li din niŋ. Kuri sa pa kpaŋ bia, naa la lebi jɛŋ kunu n-lɛbi biriti zuŋɔ. Kunkuna laɣili ma lana, o maya bi mɛŋ lansi maa ni kali naasi maa ni doo bi nya o to n-naan kana yɛli din bara nti nya o to o taɣizilima ni o yɛli saɣim lana, naa la lɛbila jɛm kuri o yaa ni n-lɛbi biriti sala puuni zuŋɔ. Yɛla daa muɣisi la Guto Naa Tula bee ka o naan kuni Naa Gbɛwaa yɛli zuŋɔ, Amii yaa naa kuna saɣim lana. Yɛla daa yi muɣisila tɔyi naa dadiŋ ka o naan kuni naa gbɛ waa yili ka zaŋ o anii ya ka o kuna saɣimlana Yɛla daa muɣisila Gushɛna Dambɔri ka o naan kuni ni a gbɛwa yili. N muɣisi baɣili na ka o kuni ni a gbɛwa yili. Saɣinli na, a mi ya ka bɛ kuni a ni a gbɛwa dunia lahibu kali. Kunkuna naɣili ma lana, a daa yɛli nyini n-gbibi dunia, ka zuŋɔ a mi ŋun gbibi dunia saɣinli na.

Di daa yi buɣi so kpee naa na dimma o kuni la naa gbewaa yi zuŋɔ a mi yaa bi ku naa naa gbewaa saɣinlana. Tihi ni mɔri lana a daa yi boli ma yim ka n saɣi pia zuŋɔ ŋɔ ya yɛn boli ma ka n saɣi pia saɣinlana. O daa dari kurigu mani dari la shee ka o ti lɛbi saɣi duɣu ka lɛbi saɣi buɣili ni m-boli dunia lana amin ya ka n kuna saɣim lana. A puri mi ni a ni dari bɛ daa nyɛla ŋmandiri buɣili amaa di pala baa n-dɔɣi ka bua leli. Yakuba n-dɔɣi dɔndaŋ la naba a buri ka daa n-dɔɣi a ni dani. Amaa n dɔɣi ŋun paya nya kɔdi la m ma zimaŋ china dɔɣiri ku baŋ nini bɛ ʒin zaŋ doo nini baŋ doo naɣ la doo tuma puuni. Dunia Naawuni lana doli m balim, m paɣa ni o ŋmana lana doli m baalim, kunkuna naɣilima lana doli m baalim, tiŋgbani ni zuɣusaa lana doli m baalim, ti ni nyɛla naɣichindi. A mi bɔn dali ka o paara dunia lana? Ban bahi maa gba waa gbilli, amaa kum pun nyɛla daantaliga n-dura. Din niŋ lo gbinnaa tiŋgbani ni ti bi baŋ. Di niŋ bimbila ŋmani tambu dundoli ni ti bi baŋ. Din niŋ ŋmani pirigi nadim dundoli ni ti bi baŋ. Amaa kum ŋun pun nyɛla dariga ka di dura. A mi daŋ ti o niŋ o zuɣu ŋun mi leei yɛn kpalim dunia. Kunkuna ni alimaliri napaɣ duhili bɛ yaa dii pa di daŋ tooni zuɣu bee? A mi ŋun yɛn kpalim sala puuni sokam. Baibul maa be o agbirili Naa Yaakubu ni kandi n dahin shɛli ka n yɛm chɛpiriga tuuri na ŋun pun tuuri n nayili yɛla. Kuma maa su bɛ ŋuni nyɛla buli yɛli biɛri maanda chɛkpariga tuɣuri na ma ban tuɣuri na yili yɛla ka bi laɣam tabi chisimam n ti naa boli yɛri ni mo naa nyɛ vukali ni o kana Ka bɛ yɛli n hiɛbu ni bɛ naan nya bi zuŋɔ. Bɛ daa mahim ma o kuli noli din viɛli ni laɣim n yuri ba ni o chɛ sala ni ma naa Yaakubu ni deei sala. Naa Yaakubu ni deei sala ma o gba zaŋ sala yaa ni n zaŋ bahi wai. ni ka bɛ yɛn bo dunia lan shee, ka bɛ ti zaŋ yɔɣisima zaŋ me dunia lan bu kali. Napaɣ duhili bia, bɛ zaŋla yɔɣisima zaŋ me dunia lan bu kali. Kurisa pakpaŋ bia, ka bɛ zaŋ yɔɣisima zaŋ me dunia lan bu kali. Ti zaa zuɣuri saɣiya ni n-gba tiri dabuɣilan tɔɣibiya. Nimbera lan kumdila wari ŋmɛri bari ni ku ŋ-woligi dabuɣilan tɔɣibiya. Voya ni voyiɣ ku tim nuu dabuɣilan tɔɣibiya. Ti zaa zuɣuri yi nyɛ yim din ti ŋma tiŋ dabuɣilan tɔɣibiya. Ka bɛ zaŋ nyɔɣu sama zaŋ me dunia lan bo kali. Ka Naawuni daa maandila zuɣusaa. ka naa bu kali maandi tiŋa kpɛmla naawuni na birigi naa daa maandila zuɣusaa ka naa bu kali mi maandi tiŋa ŋun kam bɔrila maligu naa ni mali ŋun daa bɔrila saɣingu naa ŋun ni mali M mani Bukar ŋun ni paai salaa ni na ka o naa yɛli ni a gbiɛgu a kpamba ni sokam bom la malibu ni ŋun Bukar yɛn mali mi ka naan chɛ dunia to zuŋ o naa mali ya ka naan chɛ dunia o daa ni zumba biɛɣu la ti naai ya zuŋ o to la m-Bukari Dama di saɣiya di saɣiya di saɣiya di saɣiya um, m mi ni lala yɛlli ŋɔ nyɛla binshɛɣu din dama pam since day one hali naa maa ni biɛra ka ti wum li so ka mi o ni niŋ yɛltɔɣa shɛli n-ti ti ka ti dunia ka chaŋ so m mi kuliga maa ni shɛhi a shɛm but ti ko n yɛmi ni Naawuni yɛliya ni a ti yɛn ni a ku bɛ o ni chɛmi ka a bɛ ni a baŋ ni kamani hali a ni daa pun ku bɛ la gba ŋuni Naawuni yiko puuni n daa bala ka a yiko so ko n suhimi ka a zaŋ lahibali din yɛn nyɛ chɛbisigu n zaŋ ti ka chɛ zuŋɔ dabisili ŋɔ maa dii ka yɛltɔɣa pam ka zaŋ a ni yɛli luŋa pa a fa dinzuɣu n bɛn yɛli ni ka a zaŋ aduwa bahi ka a lee zaŋ yɔɣu yɛligu zaŋ ti yɔɣu nima ka chɛ tooni ŋɔ maa din gariya tooni ka ti yuunda ka di nyaanga Dagbaŋ tim ha gbum ka yaɣiri ka ti zaa be di puuni.
Ashaɣu. Man lɛli ba a yili paɣibuya. Naa Jɔba Abu Kali, Naawuni zom o ni m-baɣ o. Ami. Naa Jɔba Abu Kali yɛn dibu di malila Dagbaŋ yuun kɔbiga nyaaŋa. hal o di di yɛni dahin yini. Ninkura ban yɛn yɛli bihi yɛlimaŋli bin yɛn ma ni yɛli shɛm bɔ di zuɣu ti yɛn yɛlimi ni ti paɣi Naawuni na gaŋa o ni zaŋ na bukali biriti ŋɔ ka lahi sibigo Naawuni bimbirili mi sanzalibi kurili Din niŋ ka di nyɛ ti saɣi ti ni Naawuni daa zaŋ o biri yɛn maa, ka ti lan sabi o Naawuni bimbirigu maa na beni, sanzali ku tooi ku li. Naawuni lan biri n-ti ŋun yɛn gari ni a bu kali.
Naawuni biri n-ti ŋun yɛn gari ni a bu kali.
Yuun bihi garimi, ka ninkura tam. Ti daa ka a buri yili. naan dan yili ka bɛ laɣimda. A yi chɛ suhuyubu ka yɛn yɛli yɛlimaŋli, ti ni daa pɔra ka be ti nam maa yɛtɔɣa ni, ti ni daa pɔri maa, ti daa pɔrimi ka be ninkpɛma puuni. di zuɣu ti ni nyɛ binshaɣu ninkura pam biɛni mi ka bi nyɛli bin yɛli ti shɛm ninkura pam biɛni mi
ka bi wum ka bi wum hmm. zuɣu naa bi kali yɛn naaya amaa bi daa yɛla dan shɛli bin ti Naa bi kali saviligu ka n yɛli ba yi o yɛn dila ya ni ya yaa naa m-bala. M ma mi yɛtɔɣa ka n daa zaŋ yɛli ma dahin shɛli ka m mini Naa bi kali n-kul bala moto n-chani Fai Sɛvis palli ŋɔ zuɣu yuŋ ka n foon ti kum ka n zani ka di nyɛ m ma gbiŋgbani. ka o yɛli ma naa m-bɔra ka mini naa di fiila ka naa ti yɛli ma bɛ yɛli ma naa daa yaa ni ni di ya ni man yɛli o gbuɣinli saɣim lana man n-ka noli din ni tooi yɛli li m-mi ka milinsi ni n-tooi baŋ li amaa m ma daa yɛli ma ni yɛla yi ti niŋ ŋɔ ka yɛla niŋ ŋɔ ka nabia nyin tatabo kaman nyini ka yɛla niŋ ŋɔ o ni di ya ni. M-ma yɛtɔɣa ka n daa yɛli ma, amaa n ka milinsi ni m baŋ ni a di yɛni, m mi ka yɛm ni n yɛli li. M mi ka di noli buɣim li ka o la, ka neei biɛɣu, ka shem o nayili kana ti kpahi ma, ka yɛn ni naa gbɛbu a bi kali ni bɛ zaŋ bini ŋɔ na ti ti ma. N ni yɛli shɛli ŋɔ nyɛla, daliri maa nyɛla, Naawuni ni niŋ o yaanaa maa, a shee o di li. Naawuni ni lan nam so ni o lɛbi Yaa Naa o gbana di. Naawuni chɛ ka o ti gari Naa Bukali. Din beni nyɛla Naa Bukali kani. N lee garigiri Naa Bukali kuli. M ma yɛlima mi kuɣu naa n-daa nyɛli. ni ka naa zo kuli ti chaŋ ti kpalim kuligi ni. M ma yɛli ma mi ni naa zo kuli ni yiɣisi o chaŋmi ti ʒini zabaɣa buzuni n-kpuɣi paɣa ni n-dɔɣi bia ni ka yiɣisi buzuni. n chaŋ ti ʒini waa n kpuɣi paɣa mini dɔɣi bia ni ni waa maa daa malila bɛ tiŋkpaŋa ka bɛ boondi li Gamo ka o chaŋ ti ʒini ni n kpuɣi paɣa mini lan dɔɣi bia ni a mi bihi maa mm, n tom ku yɛli nyini to lala ni ka naazɔ kuli kpalim ka n na zo bihi ata daa be o sani bana n-daa ʒi naa zuɣu kuli kuli kuna ka bɛ ti ti ba nama ka laa nama maa pahi kuɣ naa zuɣu ka bɛ garigiri yaa naa kuli bɛ yino n-nyɛ Kumlana ka kali zaya ni kum lana bia sɔɣi ni a yaa ni a naai nabihi pam beni bɛ ka yiŋ ŋɔ bia ti kuna ni bɛ ti kpe bɛ ba kuli so bi lan su yaa ni a gballi naɣila kum lana Naam. kuɣu ni a gba lan kari yaa gbaŋ lan kari yaa ni a lahi pahi kum lana. mm. Ka kum lan ti wahi a ni yɛn bo shɛli. Amaa m ma yɛli ma bɛ ni daa bɔri shɛli, amaa m pa kum lana. M mi pa nabia. Ŋun ti bɔri na, ŋun ti nyɛ nabia o ni paai kum lana o ni wuhi o li. Naam. Ka a bo li ka o chaŋ ti yooi gballi maa ka a kpe n-ti kaagi a ba. Naam. Ka naan yi di zuɣu. Silimiinsi ni yɛli official announcement Dagbani bi mali li ka silimiingina ka yɛm hmm. ka saha shɛli ti ni ʒiya ŋɔ ka ban baŋ li paati ka bi ti gbubi li ka tinim ban be din ni ka tinim bi bɔri ni ti mi li hmm. di zuɣu zaligu tu ni di ʒini n zalli Dagbani ka ninvuɣ karili tarim bi garigir o kuli ni kali yaa naa kpamba a nya ka n boli n yab ni mo naa bi zuŋ pahi ni mo naa yi wum yaa naa kuli naɣila di yila luɣ shɛli polo kana ka o naan ka a ti kum kuli maa
di bi yi nimaani kana di bi yi nimaani kana o ka soli o ka soli ni o kum kuli naam ni mo naa mi yɛn kana ti ʒini ka yɛli ni gbuɣinli tihi ni mɔri dunia lan bu kali ŋun su zaa, ŋun n-yuri dimba ka dimba lara, o ti zaɣisi dimba dimbu kuhirimi, ŋun n-kuri mɔɣilinsi ka zaandi bɔɣilinsi ni sadi bu kali bɔ n-niŋ ka o chɛvuya ni o siɣi kpiimba zuŋɔ? Ka di aniɣisi ti sokam ni kadama di yɛlimaŋli ka bɛ yɛli maa, ka tarimba ka bɛ naan sɔɣi ni Yaa Naa kani. Naa Jɔwaa mi kani binkumdili bi kumda. Naa Jɔwaa daa yi kani daa bi dira. Kom m-bɔri so kula nti o nya kom nyu. Di zuɣu daliri nyɛla Naa Jɔwaabu duunda o yi kani ninsalinim niŋdila halaka. Hmm. Di zuɣu tin ʒili maa ka ti bɔri o kandi maa, amaa saha paaya ni ti wuhi kali maa din nyɛ shɛm. Naa Jɔwaa yi kani daa bi dira. Ni yɛn ni daa bi diri maa ka naya daa, kumbuŋ daa, Saviligu daa, Tamale daa, Yapolo daa daa kam bi dira. Baɣibaɣi. Baɣibaɣi daa so kam daa bi dira. Shee naa gbɛbu a kpe tiŋgbani ni. Di zuɣu luŋ ya kpuɣi ni o ŋme o ŋmɛrimi ni kom bɔriya, kom bɔriya, kom bɔriya. So ku lahi tooi nya kom nyu. Di zuɣu ti ni di ʒiya ŋɔ ka di bɔri kom ni ti nyu, naɣila ti baŋla ko kɔha yiŋa.
Amaa ti mi ko shɛli maa din ŋuna din bɔriya.
Di zuɣu ka naagbewa ayi kani, ka tarim kam gbaagi o binnɛma nti sɔɣi. Bindirigu kani dira ti bi niŋdi binshɛɣu ka di ka daliri. Bɛ yi kpe kuli maa na bɛ yi gbahi buhi bɛ kuri ba mi, hali nahu bɛ kuri o mi, ban dii nya binnɛŋ nɔhi ka shɛli bɛ daa bi kɔhiri bindira. Saha shɛli bɛ mi ni kpɛna ŋɔ maa, bɛ di ka din yɛn niŋ shɛm ka bɛ ni tooi lan duɣi bindirigu na ti ba ka bɛ di. Di zuɣu bɛ yi nya binvuɣ kam ŋun dira, o na lɛbila bindirigu zaŋ ti ba maa ka bɛ ku o zaŋ she. Ŋun su zaa n-kani bɛ zaa ŋun n-su ba, ka bɛ kpe o kuli, ku mi gbahi ba o ni su shɛb maa bɛ yɛn zaŋ li lɛbi bindirigu. Di zuɣu ka di be ti kali ni. shitɔɣu di bee n yuui ka di fɔhi ka din fɔhi ŋɔ a sokam mi ni gbuɣinli kpe tiŋgbani bee o na domi sani chana Dagbaŋ o baŋya ni binshɛɣu niŋya hmm. ŋuni n-su kumbu naa ka o su kumbu daa ŋuni n-su toli naa ka o su toli naa Toli Naa Yisa kuhir a, toli n zaa kuhir mi.
Ka o su katiŋa, katiŋ daa. Ka o su katiŋ daa, ka katiŋ daa dir a, ka Naa kani di zuɣu. Yaa Naa kuli di pa binkpɛritibu.
Luŋa silimiinsi boonila binshɛɣu suspense. Suspense maa nyɛla. n bɔri ni n yɛla yɛtɔɣ shɛli, ka bi chaŋ n-tuhi li di yɛlli, ka baɣisiri n ginda. A ni baɣisiri ginda maa, ka di tiriti nɔbihi ni yɛli biɛɣu niŋ ya. Nyin mi ŋun zaŋ lala sɔspɛns m-pari pɔhim zuɣu ŋɔ maa, kaman n di yɛli la, a nyɛla tarim, a kari yiko ni a yɛlli. Shɛba gbubi ni sɔspɛns maa n-chami ka. Niriba pam n baŋ ni naai n kpimi dinzuɣu bɛ ti ku lahi announce li di pa shɛli emotional trauma suhudamli maa na n amaa kali ŋun puuni nyari shɛba ni sabi ŋun zali hali asibri dali maa ni deei lahabali shɛli ka o labi o namdi sani to amaa pɔi ni asibri maa. Niriba ni sabi binyɛr shɛŋa ka o na be tibbu shee di galisiya, ka di zaa nyɛla nubihi tirita. Lala niŋ ŋɔ ni yɛltɔɣ wula ka a mali ni a zaŋ kpa di polo, ka ka di chɛ a ninkura bi tooi gbihira ka bɔhisi bɔhira ka you know niriba mali bilisira and all of that? Tɔ, lala ŋunkam niŋ li bingbaagu. Ŋunkam niŋ li bingbaagu. Dagbaŋ bi zaŋla yɛltɔɣa shɛli n niŋ ka di nyɛla bi chuɣindila bi maŋmaŋa ban mi chuɣindili maa n nyɛ nanima ni tooi lihi yɛ shɛli gariya bi daa gbahiri nachimba bi daa yɛli yɛltɔɣa shɛŋa n pa yaanaa ŋɔ ka bi gbahi ba
ni lihi nanim puuni Naa Dachee wu nyaŋ kpallana ni Naa Bapiri Banvim lana bani ka n daa nya ka di wuhi bɛ puu biɛri kali maa ni Dagbaŋ zuɣu. A yi yihi di nyaaŋa ka bɛ puu m-biɛra, bɛ yihila haŋkali na n-chɛ ka bɛ baŋ ni bɛ ni ti ba nam maa, Naawuni lan ti ba la haŋkali pahi bɛ ni nyɛ nabihi maa zuɣu. Piligu, Ninkurigu yɛli yɛtɔɣa biɛɣu labisi ti ti ya Dagbaŋ nyɛla zaɣ biɛɣu ka o ti lahi nyɛ naa. N ti lahi nyɛ yaa naa. Ka bɛ gbaag o ka na so tim na nti suhir a ni o bia m-bala. Biɛrilim zaɣ karili m-bala. Nyini bia n-di tu ni o baŋ ni o ni tabi nam la, yɛl shɛŋa bi yɛra. Amaa Naawuni ni bi ti o haŋkali ka o lee nyɛ nabia ka di o ba yili maa. Ka ŋun zaŋ nam maa, ni nam lan so bɛ ni tu maa, ŋun bia n-tu maa bi chɛl o. Di daa niŋ mi. Dizuɣu Naawuni yi ti a nam, a ni nyɛ nabia la. Amaa nyin chɛ ka bɛ baŋ ni Naawuni ti a yɛm. Dizuɣu n puhiri ni a da chɛ nyaŋkpalilana ni ni a ba piri bambimlana. Lala maa nyɛla jɛrilim zaɣ karili lan ti nam. Chɔɣu naan n su nyɔhi ni ka ti ʒiya ŋɔ. So ku tooi be nyɔhi ni ka n kpahim maa ka nyaŋ nyɔhindana. Aai. To nyɔhindani mi gba malila o chɔɣu ni a tariga. A yi chaŋ ti yaɣi Shishɛɣu n-chana, Saɣinari Naa tiŋkpansi m-paya na. so ku tooi nyaŋ saɣinari na ka be din ni. A yi yaɣili chana, a paarila wɔribɔɣilana. Wɔribɔɣilan mi gba zaa so ku tooi nyah o ka be wɔribɔɣu. A yi yi wɔribɔɣu chana, a yɛn paai lan yab toli naa sulinsi. So ku tooi nyaŋ toli naa ka be toliŋ. A yi yaɣi toli naa sulinsi, a ni chaŋ ti kpe kpeenduulan sulinsi ni. So ku tooi nyah o ka be din ni, ka a yaɣili ka chaŋ ti kpe zantaani. Zantaanlana so ku tooi nyɛh o ka be o sulinsi puuni. Ka bɛ lee nam jɛrilim, naa n-jɛrigi ka bihi jɛrigi. Umm.
Naam.
Bia maa ni be luɣ shɛli polo ka niŋ maa, ti zaa ban nyɛ bambɔŋɔ zaa ti jɛmdila nam. Ban sabi lala yɛtɔɣ biɛri maa zaa, lala binyɛra maa, ti mi ba. Ka musulinsi ni Baabuli zaa yɛli ni a zab maa tiŋgbani zuɣu ni ka tibigi naa. Mm. O ni niŋdi binshɛɣu maa saɣindila yi tiŋgbani ka naan lan tom filindi yi zuliya. Di zuɣu dɛdɛ nyɛli ni a yɛli zaɣilan niŋdili ŋuni m-bɔŋɔ, Ka ka yaa ka yaanim gbaag o, mm. ka ban kpalim sa saai. Biɛɣuni. Di zuɣu bia yɛrigi kani n ni tooi yɛli li ka mali alaafee, amaa nanim maa, ɛɛh, n ni di shɛhira shɛli nyɛla ni a ba piri baŋvim lana o ni diri la ma shɛhu ka n chaŋ zaawuni ka o yi ma garibi ni n kana ni o ti ʒini ka o yaaŋa chaŋ ti zaŋ foon n yɛl o ni a nyam so ni sabi yɛtɔɣ shɛli. ka naa ba o wula ka o sabi maa ka n zɔ maa karili ti naai naa ŋɔ ya ka o nyɛ dagbana ban yɛn niŋ mm. naa ŋun boli o bi so yaha zaɣ kurili n ti o wee diin bini ŋɔ karim ka n wum ka o gba karim bia maa ni karili shɛm maa ŋɔ to bomi o shee
maliona
Lala dindali maa zaŋ chani zaagu ni ka bɛ gbaag o na, ka o zaŋ o chaŋ ti ti polinsi. Lala ka bɛ gbibi na. Lala nir maa na be Dagbaŋ, amaa o ku lan saɣi buɣisili. Din niŋ ka a lihi ka di nyɛ Naa Bukali maa biɛɣuni di sabi yi n-nyɛ Naa Bukali.
ka di yɛligu niŋdi a nyaɣisim maa. Abba, m ma mi n-daa yɛli ma ni Naa Siɣili daa dɔɣila o bi so ka o di zuɣu ka bɛ boond o Zuɣulan Dasana. Naam. Ŋun daa yɛli ni tari n yi je suli wa maa yɛn pahila suli. Naa Dindaŋ kuli a yi ku wum li ka lari jɛmda, a gba be n kpalim. Nyin gba n-ku chani la. Di zuɣu, ti dini maa ni bi sabi doya maa aayanim m-bala.

di daa nyɛla Miɛŋlana Abilahi ka a bi zabili. Ka yɛn ni Miɛŋlana Abilahi zuŋɔ ni a bu kali hmm. Dagbaŋ yini. Howa. Di zuɣu tarim noli bi chibiri yirim ni a noli ni chibi shɛli ni ka tarim noli chibira. Naam.
Laa ka m miri a yɛlima. Di zuɣu yɛtɔɣa shɛŋa beni mi naŋgban titali la ni n yɛrili. Naam. ka nangbani titali nim maa mani abukali di yani o mi chɛli hmm. di chɛ so ti lan gba san chɛli a ba yili yi ti paaga yɛla bunahi n dola hmm. fukumsi ka di nyɛ yɛlimaŋli dabiɛm di lan kani hmm. di pahi di niŋ ayi ni yɛlimaŋli yɛlibu ni di pahi ata ni a suhu yubu ka a chɛ li ka di pahi anahi. Hmm. A yi paagi a ba yili nyin di lan zaŋdi li pahir a. Di ni nyɛ fukumsi.
Fukumsi ka a niŋ li tam yɛlimaŋli zuɣu.
Naam. N daa.
Ni dabiɛm.
Di ti paagi a la. Nyin di yi paagi a ba yi bo ka a lan zo a. Naam.
N yi yɛrili ni o bi zuɣu so ni pahila kpiɛŋlaŋ ko. Dina. Yɛn tooi wumli ti yɛrila. To lala dini ŋɔ dii pahi ayi. Hmm. Din pahiri ata. Ka ka yaɣili polo domin a ti yɛn yɛli yɛlimaŋli n ti pahi yɛlimaŋli yɛlibu. Naa, dini ka bɛ booni nam ka kparigu?
Di dini ka bɛ booni. Nam ka kparigu? Naam. Ka nɛma. Ka bɔbiri. Ka bɔbiri.
Din mi yi tarim ŋɔ maa ka o yɛti yi paai ni a sani ni a ni woligi yɛlimaŋli. Umm.
Ka shiri kul mali dihi taba ni o shiri ni woligu yɛlimaŋli yɛli woligibu shee ka di paai paai maa.
So yurili n-ka nimaani. So yurili n-ka dinni. N.
Daŋya ti nya naa do so ka ti ti chaŋ. Ka yi daŋna ka naa ti yɛliya yin yɛli yɛtɔɣ shɛli maa, dini ka bɛ booni yɛlimaŋli yɛlibu. N. Yi ka yɛlimaŋli, yi daŋna zaa yoli. n gba ku deegi a ni niŋ shɛm maa.
Di nya n-gba. Di nya n-gba.
Di zuɣu n ku saɣi. Din pahi nyɛla dabiɛm din ka a zɔra ka bɛ ti yɛl a ni nyini n-su nyɔhi ni. Ni n dan ya a naa ni kani ka nyin nyɔhi n dan ku tooi yɛli li, chuɣu ni a ku tooi yɛli li, ba lee nyin nyɔhi n dana. Ni bia n be a ya ka yɛli li, N, ka nyin nyɔhi n dan lan doya a dabiɛm dini ni bi sa kuwa bɛ ka bi lan bol a zibilim shee nyɔhi n dana. N, ka bi bol a zaapuu shee nyɔhi n dana. di zuɣu di lan zo dabiɛm. Ka a yɛli bihi ni bɛ ti gbaag o na. O bi gbaag o na ka bɛ niŋ o fukumsi. Ni o naŋgban saɣi lala. Nyini yɛli yɛlli maa, ti ti yɛn yɛl a la yɛl shɛli din nya ha. N. Maasiba ŋɔ a boli ma ji. N.

ni kuli zaŋ n foon niŋ silence mm. ka yihi n hankali dinni ka chaŋ ti dɔni mm. mm. niŋ vuhi ka tɛhi din nyɛma din nyɛma nyɛla m ma daa kanimi sɔhila ka ti sa niŋ ti sa lɔg o bɔɣili ka kpaɣi lunna pa koli m ma maya ma
Ee, di nyɛla bala. Man din ni nyɛ shɛli bala. Ti yɛn ti bɔla biŋkɔbigu n-lɔɣ ti ma maa bɔɣili.
Di nyɛla bala. Ti dini m-bala.
Naam. Ka niriba zaŋ ya naa yɛtɔɣa n-kul bɔhi ma li hali ka n ti bi lan kpuɣiri kɔba di miri bɛ nya ma. Man ma ni ku kpi ka kpaɣ yili gaviligi ni, ma maya ma. Din nya ma m-bala. Din nya ma m-bala. A tɔɣisira.
Yuŋ la Dagbaŋ bia n-sa boli ma, ka n ku zo o so hali n-ti kpuɣi li, ka o bɔhi ma, N yaba, yaa naa yi kani, shiri a lan tu ni bɛ mal o kuli bee yuma la. Man yɛl o, M ba ni na ʒin di yɛn maa di zuɣu m bi mi li, hmm. amaa man ma n-nyɛ Lunnaa Dokurigu. M ma n-nyɛ Lunnaa Yisa. M ma n-nyɛ Kpambiɣi Lunnaa Yɛbirigu.

Yi je li din niŋ Naawuni zal o zaligu, ban zaɣisiri yubu bee nti kpi ba suli puuni.
Eeh!
To lu Naa Yisa ŋun daa nya bɛ zaa kpɛma. Naam!
N zaŋ kpambiɛɣu lu Naa Yabiro pam. Daa taligi n ʒiri.
Ka ʒiri buri la o ka ʒiri mɔri. Kpatuli paɣ bia Jɛrigi daa ʒi zuŋɔ Jɛrigi mi baŋ ya. Ka Jɛrim baŋ ka ti yɛla bi baŋ di soli ŋɔ.
Jɛrigu yɛtɔɣa ka ti mali wulisiri maa. Huwa! Jɛrigi daa ʒi zuŋɔ Jɛrigu baŋ ya. M manim maa, tɔ a di bɔhi ma ni bɛ ni daa kani wula ka ti mali bɛ kuli?
Amaa yaa naa yi kani. Amaa yaa naa yi kani wula ka ti mali bɛ kuli?
Ma ma vuri ka a bɔma maa, a ʒi saviligi na ha. O ma yaa naa bia m-bala. Ŋun n daa mali o ba kuli. Ŋun mali di experience. Di zuɣu a chani ti bahi o.
Manya n-niŋ la ni a bi lahi ti zo bihi beni. Naa Mahamar bihi m-bala. Bɛ ni daa mali Naa Mahamar kuli. Cham ti bahi o.
Karinaa beni, Mɛŋlan beni, Yaanna bihi m-bala. Bɛ mi bɛ daa mali bɛ ba kuli shɛm. Amaa m mali bɔhiri ma n sɔŋ o pam bɔhigu bala. M ma daa yɛli ma ni n di kpɛri yɛla ni. Di zuɣu m bi kpɛri yɛla ni. Amaa ni yɛri ŋɔ, alahiʒi Gbewaasa dima shɛhira m mini o n-sa ʒiya. Ka alahaji kpe waa la la la la alli n ti yaba ni laa ka zulihi yɛli ni m malila chiri waɣinli maa. Maa mali chiri waɣinli pam. N yɛl o a. A noo maa a ŋmanila ŋman piliga maa ŋman piliga yɛla chiri waa ni. Ka n yɛl o yaa ka a gari ma maa alahaji kpe waa. M ma.
A ni zaŋ yɛtɔɣa shɛli yɛri ma ŋɔ maa to yɛlimaŋli ka a gba jɛm a kari o bɔhi Sabili maa Sabili ni a ku yɛl o. N. Kaman zaa ku bi nya ma m ba a. Ŋan ma kuli ka ti ni o lɔɣu bɔhim ni muɣisima amaa a di bɔhim a ni ti mali lunna paɣa kuli eh, ti ni lɔɣu bɔɣili maa Gɔndali ka ti zaŋ zali
a mali di bachinima to n-di li m-bala naam di zuɣu lala yɛlli ŋɔ napɔŋ kɔbiga chandi piligirila napɔŋ yaabu yim ka dɛma yɛtɔɣa ka n yɛri ya ŋunkam niŋ li ti gbaai bin gbaai o. bɛ ku chɛ o o ni mali n shiri. Bɛ ni garigi o kuli ka o na bi kpi la. Bɛ zaa bɛ ni bo bɛ shee. Bɛ bombu shee bee bɛ bombu shɛhi. N kuli bo bɛ shɛhi n chaɣ bɛ tɔɣisiba bɛ ni wum li shɛli, ka nyɛ ŋun puhi ba ni bɛ yɛli, ka deei bɛ daliri din chɛ ka bɛ yɛli.
ka bi tab sasaai. Domin
so bɛn mi yaa naa kuli tuum ba, bɛ pam bi chani na shɛb sani, a ti nya o shɛli n-niŋ. Di zuɣu naa maa yi ʒiya ti nya ka bɛ yɛn ni kum lan n-tim ni o sani, o pun tihi o suhu ni. ka kum lan yi kani ee kum lan yi timna boli yi niŋ bee ka bi yɛli ni yahi shɛna n timna lala na naa zo bihila yuya ka n booni maa ban daa ʒi naa zo kuli kuli lana bee ni ŋub kahi naa n timni o sani To dabiɛm puŋ gbaabu. Di zuɣu ti nam maa dii bi chani yirim. Naam.
Di zuɣu lala danim bi tumdi tuumba ka di pala daliri shɛli. Di zuɣu n yabgu kpe ni a yi doya ti wum ni ŋub kahi ni a ni tim tuumbi na ti bɔr o. Ŋub kahi ni a yi ti tim tuumbi na ka o kpɛri na ka naan tom ʒi a fana.
Niŋla ya ŋub kahina. To yɛm kpamba maa so yuli m-bala. Mm. Bana n-su ya Naa Kuli. Naam.
Naa zo bihi ata la. Mm. Bɛ shɛba yuli m-bala.
Bɛ ni daa yi waa mini di. Naa zo Kuli maa na. Naam.
Di zuɣu bɛ zaa beni ni kumlannima bani n-nyɛ dodolindi taba m-pahi kuɣu maa zuɣu n-gbib ya Naa Kuli. zuɣu bi so yi ti tim na ka a fa dolo ni a baŋya amaa ti ni ʒiya ka naa ti wum li yim a kul o ba maa mm. n yɛrila ban yɛrili ŋɔ ti bi chɛli ka di nyɛ da yɛla mm, di malila so shɛli Ka a yɛn doli li ka n yɛli li ka bɛ mali suhudoo. To ti ninvuɣ kpiɔŋ bee ti wum ni zaɣilan kana. O yi paana o shihirila n na doli yiŋa, ka n na doli ŋɔ mi naan yɛl o, To n-nyɛ bɛn ʒi ni bɛ yɛli ni nti yɛli ni a yab shɛm, ka n na doli ŋɔ yɛli, Din ŋɔ ŋuna ti ni boli afa pahi. N na doli ŋɔ n-yɛn baŋ afa so ŋun tu ni o yɛli naali.

yɛli shɛli din niŋ. Di zuɣu bɛ yi kpɛna ka na doli maa yo ni o yɛbi kum lani n-tim na, o yɛbi yahi shɛna n-tim na, o yɛbi ŋub kahina n-tim na.
Naam.
Naa yiri doya ween yiɣisimi ʒini ka afa gbaagi aduwa nti yɛl o. Naawuni daa ti Anaabu ka di naa di Naawuni lan deebu kom bɔriya, ka naa ŋun yiɣisi n-niŋ o shili ni o chaŋ. Amaa ti ku ʒiya ka bɛ ti yɛli ni naa ŋɔ n-kani, naa ŋɔ n-kani,
naa ŋɔ n-kani. Tɔ nyɔŋ hal gba a ni yɛri shɛm ŋɔ maa.

shɛŋa bɛ niŋ la ka lee bi yɛli di gbinni.
Di zuɣu saha kana ni ti niŋ nimmɔhi n-koli vaari zaa ti labi. N jɛni so ti yɛri ti yɛtɔɣa ka naan yɛn naan lihi ba m-bɔŋɔ di tumi ni shɛba lihiri ti. zaŋ pahi n ti ku jɛ ni so ʒi pɔhim zuɣu ŋɔ ka o yɛ a yi lihi bambɔŋɔ nima wula ka a ʒiya ka kɔhiri ba ka lan chɔɣim nyini o yaa lihi ŋumbɔŋɔ ŋuna o niriba sɔraaniŋ ŋɔ ka bi ku o labi ka dina ti niŋ gba ku malila ti biɛhigu Amaa a yi yɛn yɛli ti biɛhigu maa, shee a yihi di dalirinim na. So beni bɛ ni yɛli ni bɛ bi garigiri Yaa Naa kuli yiriŋ maa, o bi mi ni kpamba benimi ka bi mi bɛn doli so shɛŋa, to din ka ti yɛli li maa. Di zuɣu ka kpamba zaa gba n garigiri li. Di bi lan doli so shɛŋa ka n yɛri maa, Bannim yuya bi yiri na so ʒi ba, amaa shee naa nti kani, bandirinama ban mi ba. bɛ ni timdi ninvuɣ shɛb nanim sani. Dizuɣu ni ku mali shɛli ni n yɛli nyɛla, Lala bɛn be pɔhim zuɣu niŋdi maa, di bi nya ba. A joomi yaɣi bee bee daliri dini? Dizuɣu. A mi joo yaɣi o bi yihir o duniya, a mi bɔr o yaɣi di bi chɛr o. Ya ka a bɔri yom chani. Bom a man maŋ di ni. Kamani a ma kuli ŋɔ ni niŋ shɛm. Dini n-nya mani.
Kpaŋ ni a nya yɛm ka lunsi salim yɛli ni a ya polo mali buni, a mi gba lom a ni ya bɔhi a dini. A ya polo yi ku mali buni pam.
Niŋ ma a ni ya. N gba bɔhi a man maŋ di ni. Di zuɣu man maŋ maŋ di ni yɛla n-tɛhiri ma ni ku mali shɛli niŋ sokam baŋ o di ni.

a ni tooi boli baŋsi paɣa bia ashaɣu bimbana paɣa bia n bala maa ka o lan o ba yi lee nyɛ dee ŋmaa bala tabili kɔbili lan bia n bala maa bim lan bia n bala maa ti zaŋdi paɣabu n tira ka yɛn ni naawuni yɔri samli ni a ni tum shɛli zaŋ ti dagbaŋ zuŋɔ ŋɔ maa ka ti ku yɛli ni kadama Naawuni chɛɣu di zaa nyaaŋa ka Dagbaŋ ti mahi gbum ka yaɣiri la, ka niŋkura maa yɛnim faaŋa pa ni a yɛi, ka di gbaŋ chaŋ tooni n-gari din pun be shɛm. N yuli dui so zibilim David, dama naan chɛ ka o suhu do di ba Dagbaŋ n-zali. Salaam. STV, it's your time.